Dumelang bagwera ba puku. Mo videong ya rena ya bobedi re lebelela um dithekniki tšeo di tšwelelago mo seretong se sa ditlošabodutu, dithekniki goba ditlabelo tša theto. Ge re lebelela mo temathetong ya mathomo re bona um dithekniki tše di latelago, re bona um thekniki ya um. Kgokaanyo goba yona tlemanyithalo, fao lentšu le la nyakallo le thoma le fetšago mothalothetho wa botshela e bile le thoma mothalothetho wa bošupa. Kgokaanyo goba yona tlemanyithalo ke thekniki yeo go yona mothalo wa ka godimo Lentšu le fetšago mothalo wa ka godimo le thoma mothalo wa go latelwa. Ke thekniki ya mathomo re e bonago mo mothalothetong wo. Thekniki e nngwe gape-gape ke thaladi. Thaladi ke mothalo šuona la o bona, o mongwe šuona fa. Ke taba ya gore kgopolo e tšwelela pele go ya go mothalothetho wa go latela. Se sengwe gape-gape se re se bonago mo seretong se ke re bona E, tirišo ya mantšu, thagaletswalo. Thagaletswalo e šupa gore ke ngwana wa mathomo ka lapeng. Leitšibulo le yona e šupa gore ke ngwana wa mathomo ka lapeng. E, fa go laetšwa gore ngwana yo e leng gore ke wa mathomo ka lapeng la gabo. Gape-gape re bona go na le thekniki ya, e, sereti se dirišitše mainathetso. Re bona ba re ke Kobjane, Nogwane wa Mooka, Ngwato, morwa kgomo le dinao tša mosepedi ke mainatheto a e leng gore a tšwelela mo seretong se. Ka ge ke tlhalositše mo vidiong ya go feta, ge ba re ke Kobjane Nogwane wa Moka ba no šupa gore ke mosetsana yo e leng gore o tšwa ka kgorong. Ke boletše le batho ba go tšwa kgorong yone ya ga, eh, ya ga Mohlala. Ba mpotša ka mokgwa owe. Eh, Kobjane Batsotsi dithutong ke mpho o filwe, ke mpho ke filwe, Sejatlhapi o potsoketša le ba mosetša. Lentšu le go potsoketša le dio šupa gore motho yo ka mokgwa a bolelang eh, Sejatlhapi ka gona o a potsoketša, go ra gore o se bolela ka thelelo ntle le go kgamakgametša. O mongwe a nkireletsa gore tla ba re o bolela English, tla ba sa re e, tla ba e sa le a re is, is. A sa tšwele pele, yoo jwale ba re yena o bolela ka thelelo. Maisimane, mathaithai, maruti a mpia Mangwalo, maemong a lesome, motabo wa iletšwa. Lentšu le go iletšwa fa le dio ra gore ge ngwana wa ka bogošing a ka, a ka tšwa ka fase ga maemo a lesome, ke bohlola ka baka la gore batho ba ke ba re ka mokgwa o ba kgonang ka gona ko sekolong ba tšwelela ka ke dithunya ba kgona ga gona gore motho ba ka tšwa ka fase ga maemo a bolesome re bona lentšu še lona le abela um le thoma le fetša mothalo theto wa bo lesometharo la boya la fele la thoma mothalo theto wa bo lesomenne ka fao ke kgokanyi goba tlemanyithalo. Gaešo yona ke e ngwetše fa le a e bona. Gape-gape re bona kelelathalo goba yona enjumpment fa e leng gore mothalothetho wa lesome, kgopolo e tšwelela go mo mothalothetong wa lesometharo e tšwela pele go fihla go wa lesomenne. Kgopolo ya go reng? Ya gore um sereti, seretwa goba yena kobjane wa um kobjane wa batotse E tloga e le sethunya, e tšwela pele go tloga mothalothetong wa lesometharo go fihla go wa lesomenne, e no laetša gore um mosetsana yo ka mokgwa wa a kgona ka gona ka dithutong o ba a tšeeletše. Um ke yona kelelathalo goba enjapment. Re bona mofahlolla bana ba thari ye ntsho, tirišo ya mantšu, morutiši wa kholetšhe goba yunibesithi, fa o no hlalosetša gore motho yo ba Motšeeletši be e le motho yo e leng gore o be a rutegile e le mofahloši. Akere o ka se be mofahloši, o ka se be mofahloši e le gore ga o tsebe selo le wena ka bowena o na le hlogo ya bothata, o domokopo. Aowa, domokopo e ka se be mofahloši. Mofahloši o ra gore o tloga a fihleletše dithuto tša godimo. Bjale ba re o tšeeletše yena motho yoo. Go thwego ya lata e a fetiša. Go lata fa go no laetša gore Motho ge a ka tšeelela yo mongwe, o feletša yena a na le bokgoni bjo bontšintši. Ke ka mokgwa e lego gore e ka gona. A re lebeleleng tše dingwe gape tše di latelalang. Ka mokgwa o ke hlalošitšeng ka gona, re na le thaladišo yona ya tšwelela. Re na le lentšu šele lona ba re morwa kgomo. Ka mokgwa o ke botšišitšweng ka gona, ba mpoditše gore morwa kgomo fa ke kgoši e kgolo ya go belega dikgoši tša mathomo bo. eh, ba re bo KK ka mokgwa ba mpoditšeng ka gona ke eh, re na le poeletšo Tommy goba poeletšo Tommy ya senoko a xe yona re bona go bušeletšwa senoko se sona sa ke le ke le a e bona re na gapa gape le dibokantšu thabang le ka moka ke sebokantšu fao re bonago thabang le ka moka gape gape re na le mmapelwana sekgopi

Ke leina la kgoši tša ko gona kwa ga Mohlala, gomme bona ba tšwa motseng wa Maruteng, fa go nago le bo di eh, mafelo, mo lefelong le ba le bitšang gore ke Ntswaneng. Ke boletše le bona batho ba gona keo, ke bona ba mpotšago tšeo ke di bolelago. Ba re, re ditlhabane tša ntwa ya Maruma. Ke re la bona go na le Marumo le Marumo. Eh, gona fa go tšwelela kgokanyi. Eh, tirišo ya eh, ya ntweng ya kgokanyi ye goba kgokanyi ye goba tlemanyithalo ke go laetša gore ke batlhabani ba go ba go se tšhabe goba ba go ba go ba go tseba ntwa um a re tšweleng pele a re lebeleleng bao ba tlhabanago ka makgai ditlhabakela ka marumo a tlhabe maswatsi um ba re batho ba um makgaifa go šupiwa um dithuto tše I mean go šupiwa dithupa tšeo ba di šomišago, dithupa tše e leng gore ba di hweditše ge ba bowa um lebollong. Gomme sfa go ka no ba go laetša gore marumo ao ba a šomišago goba ona um marumo, e re ke re marumo ao ba a šomišago a tšea gabotse ka baka la gore a šomilwe gore a kgone go ba le um bokgoni bja gore a ka kgona go go go ba fentšha. Ditlabakela ka marumo re tlhaba maswatse gore a re ba fentše maswatse, o tlhaba maswatse gore a re ba kgona go lwa le maswatse. Re tlhabile mapono a tšhaba a tšhaba phienene eh ba re tlhabile mapono a tšhaba phienene go ba go šala o le phienene ke go šala o se o apare selo fa mohlomong e ka ba taba tša gore ba lwele le maswatsi ba a fenya gomme a tšhaba a se apare selo ke ka ke ka baka leo ba a bitšang gore ke mapono mapono e tšwa mo tabeng ya gore ba ba fentše ba ba fenya ba re ba ba fenya ba tšhaba Batšhaba ba se ba apare selo, nabile ba re Mapone o šia leng? O a tloga a tšhaba a šiile mekhwamelo. Mekhwamelo fa go šupiwa marokgwana ka gare. Marokgwana ka gare, go gatelela bogale bja sereti bja go lwa ntweng goba marokgwana a ka gare ke, ke, ke mekhwamelo. E ra gore um ba tlogetše marokgwana ka gare. ditšwaro tša ka gare, dibividi tšeo tša, tša lena tšeo. A šiile digale, mosegathaba, leolo, go bolelwa ka mafo, mefoma goba mefatša goba meleti yeo ba bego ba tsena ka go yona ka nako ya ntwa. E, ke tšhaba mediti. Fa go di ra gore sereti se ra gore a ke sa tšwela pele ka go reta, ke feditše. Ke ka mokgwa o e leng gore sereto sa rena se ka gona. Ke kgopela gore le se lebeleleng, go na le batho ba bantši ba e leng gore ba se sekaseka ka mokgwa wa go fapana, gomme nna ke ka mokgwa o ke se boneng ka gona. Re tla no kwa gore na ba bangwe bona ba reng. Tše ke dithekniki tše bohlokwa tše e lego gore tshwanetse gore le ithute tšona goba tšeo e lego gore tshwanetse gore le di tsebe. Um le tsebeng gore go na le bo poeletšo ya sekafoko, ke lebetše go bolela ka yona šione. Ba re go tlhokege le wa, go tlhokege le wa. La di bona? Tirišo ya yona ke go gatelela kgopolo ya gore go be le lethabo go tlhokege mona le dikgopi. Gape gape se nka le botšang sona ke taba ya gore video ye ke ke tla re mo yona ka tšea di notes tše ke ka di beya gore le kgone go di lebelela gore le kgone go tšwela pele ka dithuto tša lena. Ke ya leboga lebelelang di video tše dingwe tša rena se ka la lebala gore like le gona go go go subscribe. Thobela Modimo a le atle.